Dem baş temaşewan û bînerên hêja yên Tîşk TV'yê ûn li her cihek cîhan û bi taybetê Kurdistanê bin, hêviya me tenduristî û saxlemiya vebînerên hêja ye. Em ê vekî her timî li derheq navdarekî Kurd bi vebînerên hêja re bin. Lê vê carê em ê basa navdara Kurd a jin bikin ku yekim jina dengbêj bû. Di nav me Kurdan de gelek jinên serkirde, rêber, gelek jinên helbestwan, dîrok nivîst hilkewtine û gelê Kurd jî girîngiyekî taybet bi van jinan daye. Em dikarin di mînakekî de behsa Mestûre Erdelanî bikin ku yekim jina dîroknivîs û nivîskar bû. Em dikarin bêjin ku yekim jin bû di Rojhilata Navîn de ku dîrok nivîsiye. Di mînakek din de em dikarin behsa Qedemxêrê bikin. Qedemxêr ew jina Kurd bû ku nêzî pênc salan li dijî Rizaşah Pehlevî şer kir û xebat kir û hêzeke mezin jî serkidayetî dikir. Lê vê carê em ê behsa navdara Kurd Meryem Xanê bikin. Meryem Xan yekim jina dengbêj a Kurd e ku bi afirandina stranên xwe yên lizet karî bibe yekim jina navdar a dengbêj. Ku em behawre mêze bikin, bizanin Meryem Xan kî bûye, jiyana wî çawa derbas bûye û çawa bûye dengbêj ku kariye navê xwe di nav dîroka Kurdan de tomar bike. Kerem kin em behawre mêze bikin.

Çanda gelê Kurd ji aliyê folklorê, vate, stran, beyt, payizok, çîrok û yên dinê ve xwedî dewlemendiyekî taybet e. Mirov dikare bêje ku folklor bi xwe jîn e, jînek bo huner û vêjeyê. Folklor vekî neynûka ciwadgehê ye û mirov dikare bi saya vê neynûkî xwe bigihîjne kûrahiya çandê. Di folklorê de vêjeya dewkî jî ji xwe ve digire û di van serdemê berê de ku nivîsîn di nav kurdan de gelek kêm bûye, bi avayekî dewkî dihate bihîstîn. Ya girîng eva ye ku beşeke çanda kurdî ji aliyê folklorê ve ku dengbêjî li xwe ve digire hatiye parastin û yek ji van dengbêjan jî Meryem Xan yekim jina navdar a dengbêj bû. Di sadeya nûzdan de heta destpêka sadeya bîstan di devera Botan mîratiya bedirxaniyan hebû û van di varên cuda de xizmetên mezin bi netew'a kurd kirine û di dîvanxaneyên van de gelek kesên helbestvan, nivîskar, dengbêj û kilanbêj hatine perwerdekirin û van nirxeke bêhempa didane karê hunerê û hunermendan. Meryem Xan di herêmekî wiha de hatiye dinê, çav û guhê vê, bi stran û kilamên kurdî yên rasen re vebûne. Meryem Xan keça Mihemedê kurê Ehmedê Bûtî ye. Ew di sala hezar û neh sed û çaran de li gundê Dêrgolê ya girêdayî navçeya Bêrtê li Botanê hatiye dinê. Meryem Xanê perwerdehiya xwe ya hunerî di zozan û şahiyên Botanê de di nav gelê xwedî çandekî dewlemend de dît. Dema ku mirov guhê xwe dide dengê vê yê tejîsoz, ji fonîtîka ziman û edakirina peyivên vê, zû pê dihese ku ew ji kurdên herêma Bohtanê ye. Destpêka jiyana Meryem Xanê ve digere van salên ku rewşa cîhanî bi giştî û ya Kurdistanê jî bi taybetî ber bi xirabibûnê ve diçû. Meryem Xanê Dema dikeve deh saliya xwe Şerê Cîhanê yê Yekim dest pê dike. Şerê Cîhanê yê Yekim û serhildanên kurdan û qirkirina kurdan ji aliyê Împeratoriya Osmanî ve wisa dike ku rewşa jiyana civakî û siyasî li herêmê tewlîhew be. Hejarî û destengî di nav malbatên kurdan de zêde dibe. Ji ber van sebeban di sala hezar û neh sed û panzdan de malbata Meryem Xanê mîna sedan malbatên din ji Dêr Golê û herêmên din yên Bakurê Kurdistanê koçberê Rojavayî dibin. Meryem Xan li vê derê Celadet û Kamuran Bedirxan nas dike û bi malbatên van re dibe dost û hatûçûya van û malbata van dike. Di vê navberê de Meryem Xan ji malbata Bedir Xan ciwanekî nas dike û di gel vî dizevice. Lê pirsgirêkek heye ku hewjînê Meryem Xan alîgirê hunera vê nîne û dibêje yan hunera te yan jî zevaca me. Hinek kes jî dibêjin navê vî xurtî Mihemed bûye û piştre Meryem Xanê strana Mihemed û Ronî li ser vî gotiye.

Ti çavkanî jî behsa vê xala girîng di jiyana Meryem Xanê de nakin ka ew çava û kengî bi xurtê malbata Bedir Xanî re zevicî ye an jî sedemên cudabûna wan çi ne. Vê bi dengê xwe yê xweş di hizûra Rewşen Bedirxanê û Marxê vê de Strea ye. Li vir xuya dibe ku destpêka naskirina vê bi xurtên malbata Bedirxanî û zevaca van li mala Mîr Celadet Bedirxan dest pê kiriye. Xan jî piştî zevaca bi xurtê malbata Bedirxanî re dibe paşnavê vê yê hunerî. Bi vî avayî xurtê Bedirxanî du rêkan dide pêşiya Meryemxanê. Lê Meryem Xan bi gotinan nikare bê huner jiyanê bike û dawî li zewaca xwe tîne û rêya hunerê berdewam dike. Meryem Xan di radyoya Bexdadê de demek dirêj vekî kadro kar dike û di dilê gel de hunera xwe bi cih dike. Meryem Xan bi xweşbûn, nêzîkbûn û zerafet û dengxweşiya xwe hezkiriyên dengê xwe dike heyranê xwe. Meryem Xan di heman demê de hewjînê xwe yê ku pir jê hez dikir ji bîr nake û piştî ku jê vediqete êdî bo jiyan û paşeroja xwe ti planan nadanê. Meryem Xan ku êdî bi temamî li jiyanê xeyî diye, êdî şahî û şohret vê keyfxweş nakin ji ber ku hîn jî hesret û bîrkirina hewjînê vê vê xembar dike. Meryem Xan sala hezar û neh sed û bîst û çaran diçe Zaxoyê û li vir di mala Yûsif Şemdî Axa de dimîne û li ser gundê Dêrgola stranan dibêje. Sala hezar û neh sed û sî û şeşan li Zaxoyê berê xwe dide Mûsilê. Piştî demek kurt diçe Bexdaya Iraqê û li mala keşmama xwe Elmasxanê de dimîne. Meryem Xan li mala Elmasxanê de Mihemed Arif Cizravî, Hesen Cizravî, Nesrîn Şervanî, Elî Merdan, Tahir Tofîq, Seîd Axa yê Cizrî, Feyzî yê Mihemed nas dike. Rojekê di nav van hemû mamostayan de dest bi stranan dike. Her kes li hember dengê vê hem hestiyar dibin, hem heyran dimînin û di heman demê de jî rêz û hurmetên nîşan didin. Hunermend Elî Merdan di pirtûka bîreveriyên xwe ya bi navê Gela ya Payîz de gotiye, Min û Merîyem Xanê di mala Elmasxanê de hewnas kiriye. Min gelek alîkariya vê kir bo vê ku hunera xwe ya kurdî bi gelê xwe bide nasandin û stranên xwe tomar bike. Heta min hinek stran jî bo vê amade kirin û hatine tomarkirin. Meryem Xan rojekê ji keşmama xwe Elmasxanê destûrê dixwaze û li taxa Bab El Şerqî malekî digire û li vê derê jiyana xwe berdevam dike. Meryem Xan li pey kompanya yekî muzîkiyê ku vê bi jiyanê ve girê bide, piştre di demek kurt de peyda dike. Vê demê kompanyaya bi navê Beyzafon, Abolkelep, Oydon yên îngîlîzî li Bexdoyê hebûn û stran tomar dikirin. Meryem Xan jî yekem alboma xwe derdixe û êdî piştî vê yên din tên tomarkirin. Di her albomekê de stranek heye.

ku bi zaraveya kurmancî çendîn albûm afirandin. Herwesa vê bi zareveya sûranî jî albûmek a bi navî Dayikî Cemal afirand û derxist. Meryem Xanê bi afirandina Stram ûd albûmêm xwe wisa kir ku navê jina kurd di nav dîroka kurdan de bê tomarkirin. Dema ku mirov guhdarê stranên Meryem Xanê dike, mirov dikare bêje pît bi pît, peyv bi peyv, her peyv û pîtekî wateyên taybet bi xwe hene. Herwisa stranên vî her stran û albomekî jî wateyên taybet bi xwe hene. Dema Meryem Xan dikeve nav kar û barên radyoyê de gelek stranan kom dike. Stranên vê yên ku di nav gel de tên gotin di radyoya Bexdadê de jî dihatine veşandin. Zêdetir ji du sed stranên taybet yên vê bi xwe ne. ku Sifriya ye. Yek ji van kesên ku di nêz de ew dîtiye Mihemed Arif Cizravî ye ku di raporeke xwe di Radyoya Bexdayê de wiha gotiye, Kincên li ber Meryemxanê nûjen û hevdem bûn. Lê rih, jiyan û hunera vê folklorî bû. Girêdayî kewneşopên kurdî bû. Dema stran digot, bi dil ve digot. Meryem Xan mamosteya deng e. Di stranên vê de orjînaleke resenbûnê heye û dengê jinên Kurd yên ku hatine çewsandin heye. Di demekê de ku di ciwadgeha Kurdî de bi şerm dihate dîtin ku jin bibin dengbêj yan muzîkvan û piraniya dengbêjên Kurdan zilam bûn, Meryem Xanê xwe kişande nava Hunera Kurdî û ji ber vê yekî gelek zehmetî kişandin. Meryem Xan di nav Kurdan de veke yekimîn stranbêj a jin tê naskirin. Vê hunermenda mezin di nav dilê gel de xwe bi cih kir. Di sala hezar û neh sed û çil û neh an de li Bexdayê çû ser dil û vaniya xwe. Di derbarê vefata vê de keşmama vê wiha dibêje. Di sala hezar û neh sed û çil û nehan de Meryem Xan bi sedema hebûna nesexî ya gurçikan di nexweşxaneya Mîr Îlyas de hate razandin û hate emeliyatkirin. Lê pizîşkan çare nedîtin û Meryem Xan di nexweşxanê de vefat kir. Elmas Xan gotinekî girîng a din jî dibêje, Di van salan de Meryem Xan pir xemgîn û bi tenê bû. Nedixwaz ku ti kesek vere cem vê. Pizîşkî vê jê re digot, Dew ji xemgîniyê berde û kêfxweş be. Lê vê her tim dixwest tenê bimîne û her wisa di nexweşxanê de jî her dixwest bi tenê bimîne. Meryem Xan bi merasimeke mezin ve li Goristana Bexdayê ya bi navê Şêx Merûf bi axê hate sipardin. Vê demê hunermendên navdar beşdariyê di merasima bi axsipartina vê de dikin.

Lê Meryem Xan ew jina navdere Kurd bi afirandina stranên xwe wisa kir ku wekî yekim jina navdar a Kurd, wekî yekim jina dengbêj navê xwe di nav dîroka Kurdan de tomar bike. Meryem Xan ew jina navdar a Kurd wisa kir ku îro rojê her jinek li ser rêşikavê bibe bi stranbêj û rêşikavê dom bike. Bi vî avayî jî em gihane daviya bernameyê. Hûnbîner û temaşavanên hêja jî dikarin li derheq navdarekî kurd yan jî her navdarekî kurd be ji rêya torên civakî yên vekî WhatsApp, Telegram û emailê zanyariyên zêdetir ji bo me bişînin û herwisa me jê bişopînin.